Jgħidu xjuħ u jgħidu tfal ix-xahar ta' frar għadda u mar. U għalhekk aħna rġajna minna appuntament magħkom biex ngħidulkom fi frar l-aħbarijiet ewlenin li ġraw kemm lokali kif ukoll internazzjonali. X'kombinazzjoni bdejna x-xahar b'kontroversja. Kontroversja tal-gabbani tal-hot dogs jew l-istands tal-monti li se jintremgħu fil-qalba, fi Triq Ordinanza fil-qalba tal-proġett ta' Renzo Piano. Ovvjament l-istands li swew elf ewro kull stand moġbux il-Prim Ministru u allura dawn se jerġgħu jsiru u hemmhekk il-poplu jaqbel li dawn l-istands mhumiex adekwati għal dak il-post. Il-parti tal-kontroversja l-oħra hija l-post fejn se jintrama l-monti, imma qisu fuqdi ovvjament dak li hemm hemm u il-monti hemmhekk irid jintrama fit-triq ordinanza għax nistgħu ngħidu li dan hu eżempju ta' iwettqu dak li wegħdu akkost ta' kollox. Arkitett fl-uffiċċju ta' Renzo Piano iddiskriva din il-biċċa xogħol tal-monti imur fil-qalba ta' dan il-proġett bħala isek għamilt kejk u mbagħad bżaqt fuqu u naħseb li għandu raġun mija fil-mija. Biex nibqgħu fuq l-istess argument, il-gabbani, kien hemm avveniment ieħor li ġara fi Frar meta gabbana ramat fi Pjazza La Vallette fejn l-istatwa ta' La Vallette iżda ovvjament imbagħad tneħħiet minnufih. L-attività li kellna f'dan ix-xahar li hija abbinata max-xahar ta' Frar, attivitajiet li jiġru kull sena għandna il-festa ta' San Pawl li dis-sena wkoll ġiet iċċelebrata għalkemm ir-riħ u x-xita għamlu tagħhom iżda f'jum San Pawl ħareġ temp sabiħ u l-Pawlini Beltin għamlu festa sabiħa liema bħalha. F'dik l-istess ġimgħa ġie l-Karnival, Karnival li wkoll kellu dak nistgħu ngħidulu t-trouble ta' riħ, xita u li jaf joffri dan ix-xahar iżda meta ħareġ temp tajjeb f'dawk it-tlett ijiem id-dilettanti tal-Karnival tawna livell għoli ta' żfin, livell għoli ta' kustumi u livell għoli ħafna ta' Karrijiet. Dak il-weekend tal-Karnigbal, l-erbatax ta' Frar, kien Jum San Valentino, Jum il-Maħbubin u dis-sena kien speċjali għall-Maltin għax fuq copyright ta' siħibna Kurt illonċjajna film 50 sfumatura tas-Sinjur Griż. Fifty Shades of Grey ġie llonċjat dak il-weekend fl-erbatax ta' Frar dak il-lejl mingħajr tfal min jintrabat u min jinħall. William Mangion kien preżenti wkoll fl-aħbarijiet tax-xahar ta' Frar għax iva, sab il-garaxxijiet ta' dawk il-Benz li ilu iwiegħed. U l-garaxxijiet se jkunu jagħmlu parti mill-Carnival Village, Carnival Village li ilna noħolmu bih, ilna nisimgħu bih, fl-aħħar hemm xi ħaġa li nistgħu ngħidulha konkreta. Ovvjament huwa proġett kbir kif tistgħu taraw isek dħalt ġo Legoland imma, Huwa proġett li se jwassal dawk id-dilettanti tal-karnival kif ukoll tal-bands ikollhom post tagħhom. Ovvjament wieħed irid jara l-maintenance ta' dan il-post għax il-post huwa enormi jekk mhux sostenibbli jew le. Mix-xena lokali jmorru għal dik internazzjonali, ftaħna il dan ix-xahar b'dak l-accident ta' l-ajruplan li ikkrexxa u ħalla diversi mejtin, fosthom dak li kif qed taraw kien ġo dak il-vann. Imut il-bniedem li tant ta pjaċir in-nies. Michele Ferrero, 89 sena, il-bniedem li vvinta ċ-ċikulata Ferrero kif ukoll in-Nutella. Costa Concordia, Capitano Schettino ġie fil-Qorti tal-Italja weħel sittax il sena ovvjament għal dik il-manuvra li lkoll niftakru li kien għamel li ħalla dak il-vapur imiss il-qiegħ. Kwistjoni wkoll internazzjonali li se nibqgħu Qiesu nisimgħuha kull xahar hija l-kwistjoni ta' l-ISIS. Dan ix-xahar il-kwistjoni ta' l-ISIS rajna pilota mill-Ġordan jiġi prattikament maħruq. Ovvjament din hija theddida lejn mhux id-dinja kollha iżda theddida wkoll lejn lejn l-umanità. Kien avveniment brutali li rajna u smajna ħafna dwaru u Jorbot mal din kwistjoni tal-ISIS hemm il-kwistjoni tal-Libja wkoll. Iżda kif qalilna il-Prim Ministru m'hemm bżonn ninkwitaw għalissa m'hawnx theddid fuq Malta u jekk ikun hemm xi xi ħaġa ovvjament il-Prim Ministru se jgħidilna. Allura toqgħodux iċċemplu lili jew lin-newsroom iċċemplu mkien għax il-Prim Ministru jiġri x'jiġri se javżana. Kellna wkoll kwistjoni internazzjonali slash Maltija, il-kwistjoni tal-Swiss Leaks li kien hemm evażjoni tat-taxxa f'xi kontijiet eh, fil-bank ta' l-HSBC ġewwa l-Iżvizzera u tliet ismijiet tliet Maltin ħarġu li kellhom il-flus eh, ġo dawn ġo dawn il-kontijiet iżda fuq dan ċert li se nibqgħu nisimgħu fix-xhur li ġejjin. Fl-aħħar Alleluja, għandna Isqof, Isqof ieħor li se jirriplejsja lil Isqof Cremona, l-Isqof Scicluna, li għal dan l-aħħar xhur kien kien qed iservi bħala bħala l-assistent ta' ta' l-Isqof Cremona u l-Isqof Scicluna issa ħa il-promotion. It-Times ikkwotat li l-Isqof Scicluna huwa the person who will build bridges u nitolbu 'l Alla li jibda mill-bridge bej Malta u Għawdex biex dil-kwistjoni naqtgħuha wkoll. L-annimal tax-xahar L-annimal tax-xahar hija Il-mogħża. Il-mogħża li dehret fl-aħbarijiet kien hemm aċċident ġewwa l-Imsida fejn il-Pulizija qabdu mogħża li ħarbet u fuq statistika li ħarġet il-mogħoż fis-sena 2014 żdiedu punt sitta fil-mija. L-oġġett, l-oġġett tax-xagħar laqqas temmnu x'inhu l-oġġett tax-xagħar, jekk ittuni ftit sekondi ngħidilkom li l-oġġett tax-xagħar huwa s-siġġu, anzi, anzi mhux siġġu wieħed imma żewġ siġġijiet. Żewġ siġġijiet għalfejn? Għax il-Qorti qatgħatha li l-Partit Nazzjonalista ħaqqu żewġ siġġijiet oħra fil-Parlament wara li fl-elezzjoni kien hemm xi taħwida bil-voti. Iżda dawn, Mister Simon, se nżommhom għandi għax il-Gvern appella minn din id-deċiżjoni u ovvjament sakemm jiġi l-appell isiru sentej oħra u nkunu wasalna għal elezzjoni li jmiss. Li għandna li fadlilna, x'fadlilna Joe? Fadlilna ngħidu il-kwotazzjoni tax-xahar, il-kwotazzjoni tax-xahar hija A day without laughter is a day wasted. Ġurnata mingħajr daħq hija ġurnata mitlufa. It-temp, imnalla tfakkarni, grazzi Joe, Temp, Kif qed taraw, bħalissa niżla x-xita, huwa temp tipiku ta' Frar, offrielna ħafna riħ, Frar offra riħ mhux ħażin, iżda l-kesħa bdiet tbatti iktar m'aħna risqin lejn ix-xahar ta' ta' Marzu. Imma bħala xita, iva, ix-xita qed tagħmel kważi l-ħin kollu. Dak kollox min-naħa tagħna, Joe. Inti taqtagħni biċċa. Hekk u hekk. Issa roħos id-diesel. Id-diesel u l-petrol. Id-diesel u l-petrol raħsu għax-xahar ta' Frar, se jorħsu għax-xahar ta' Marzu, April qed jilgħabha, mhux hekk ġew? April qed jilgħabha u Mejju mhux se jsir. Mhux se jsir u jekk tkun għaddiet l-elezzjoni xi jista' jsir jagħmel? Insomma, fuq il-petrol u d-diesel jgħaddu żmien u naraw. Aħna se nħallikom, jiena se nħallikom flimkien mal-cameraman u l-crew għax ix-xita qisu qed iżżid mhux ħażin. E, nagħmel appuntament magħkom għax-xahar li ġej fejn tistgħu ssegwuna wkoll fuq il-Facebook page e, għas-sensiela li qed nagħmlu kull l-aħħar l-aħħar jum tax-xahar fejn natukom l-aħbarijiet tax-xahar li ikun għadda. Għax-xahar id-dieħel. Grazzi. Ejja, ġew għax qabdet sew ix-xita. Ejja, ebda żarma. Issa jarawna x-xahar id-dieħel. Iktar jekk jiġu tal-ISIS jarawna.